xitori xa misava hi lexi sungeni vutomi bya le xitarateni a byi na hakelo futhi na ku vuyerisa a byi vuyerisi vana se va cincile va rhukana vatswari vutomi bya le xitarateni u fa u vundzwana yima u languta leswi nga humelela etikweni ra ka nghomunghomu pfulani tindleve pfulani mahlo
Ah, n'wananga papa ah, wena vutomi lebyi u byi hanyaka hi byona byi ku tsakisi se na ni endlile papa mina na hanya kahle a ni tshama ni hanya hi ndlela yin'wani wena na xifanyetana lexiya u ngo hi xo yengani xiya hayi mi hanya vutomi byin'wana a ni swi twisisi a ni hanya kahle mina u tlhokaneta a ni kaneti mara leswi mi swi vulaka hi swona ni tshama ni hanya kahle na moya wa kahle kahle kahle ni hanya kahle mina papa hayi hayi se va ku na swin'wana swi nghenelelaka kumbe se mi titwa nga umkuleni a ndzi kule ba eh? a ndzi kule yi mani nghenya la toilet mi ni vuye na yona
ni ku vuyela na yona toilet oh ha a ni nga mi twangi kahle wa swi vona ku se ku ngheneleli swilo i switori wena This, this, this. Wena, wena, wena, nyanga, nere.
ehlekeke mbangi mbala le henhla mole awu hambangi na nde wena u so japajapa na mavunguva mhaka mbangi a ndzi dzaha hi mugana nhleketi swona ku hi ta va ya ku dzaheni halaya ah, ses na kinga yin'we time yi te ni nga jikajiki na wena ka wena u dyondzisa moya wo biha wena papa wa yi khalabyini ka mhaka yi teke enhlokweni liya kam mara ne munhu a hleketa no tlhelela xikolweni heyi Ah, swa le a wu xoki u xikolweni ka xikwembu ku ri u le ku dyoheni le henhla ka mi- va kuma ku ri dyoho phela u ka kuma ku ri dyoho ma dyohisa phe famba dzambanga swo tala hi ta swi vona imagine munhu xa ha tala tohomiweke xi ri boso so xi tshami ndhawu phela wa dyoha phela Ah.

i mona mhloti exe mi nga tlhela ku huwelela a ah, ka tisiso kona
hayi mona mhloti i n'wana xisexiya kumbe n'wana
ah, na xihanapa xi xa mi ri cowe hi peleka hi mutini lowa na ha ri n'wanuna mos na u lombola xihanapa xi xa mina ku humelelani hi wena mani mona mhloti

ngari kuinda ulope driver movha u nga ri kuinda vula machini lani malume mi tichalini akume hi mikisi swilo malume na yi tiva
malume n'wina mi lo kokeni malume tisa ni koka mina n'wina nga ku malume a ni mi dzumba mi na tona n'we ya swi balela leyi mi nga ri xeruna xinjalo leyiwani yi huma kule ngopfu i nga ri hi lawa

lexerane munghana vanghana va mina ka

Yila u yi teka emachasi la u teka purasi ne takuka siku yima sorry chu sorry mkhathi phela loko ni khomise hi maphorisa ni nga baki ni nga baki tsangu va ten years

Papo, papo, tanani mtavano. Basisi ngulweni lesi sesona.
Nginyanga. Kwanje manje sesimoni loyi. Ebuye mfanelo wa ka Khazamula. Wena Khazamula.
Ina. Umandlela wa group ate ya ya ya tiko livhele lewa rikhodela ku va tala ka Khazamula le. Hello tata me tata tata tala la ka Khazamula ku na problem mani. Yes sis. Hema mangata mi tala ni hinkwenu ku nga sali munhu mitini ya van'wini.

va n'wi ba va n'wi bela yini mina lava ku tiva ku va n'wi belani kumbexana u endle swin'wana ke a nga endla nchumu eh. Eh, o n'wi ba nga endla nchumu va tata lava ni nga va chatela la gurupini va tata hinkwawo he mona mhloti he mona mhloti ha ma nga ta ma ta ma nga ta hi ya kwele ka khazamulo wa kona kwele ya hlangana kwele a hi fambeni van'wina ya ku tekeni le ya ku va byeleni Eh, fambeni, eh, fambeni. Ya hi ta fika namuntlha swo bohe va kuma. Ha? Va ta va va hlanganile na ni swo ni swo ngopfu va ta va hlanganile na hi swona. Eh, va Va ta ta va hlanganile. Eh, va ta va fi- Okay, ha va landa. eh, va ta va fiketelile.

Ha ku tiva ka. tiva laha ni tisiwe hi timhaka ta loyi na loyi u bhin'we na loyi Ye, ye, ye, ye, na xivutiso. vutisa hi tu He mzai, u ngo fimba so, a wu vonga vhiki tixoto ta kona. ma- ma- ma- ma- mara swi swa ku wa- wa- wa- wa mi endla swo so a ku to wun'we laha a fika a yima a fika ku a ku swi havahava hi ta kota ku hatla hi famba

mara va- va- va- bohile wena yimanyana hi timhaka to u biwini wena se mi ni nga boha swi endlisa ku yini e na swi twisisa ku biwini hi ta solva ndzhaku yimanyana hi dlanya vuswa a mara dyeni vuta bya mapela hi dya vuswa la mara wena a ni ku byeli ku vutomi lebyi u byi hanyaka hi byona a nga dyi lowu dzaye mbangi u ta ta ni teka le kaya mi le dzaha timbaki